हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हाम्रो सबके चैनल चाहिँ फेरि विज्ञ ब्लास्टके साथ अहाँ सब सोचल जब रोस्ट लग के छै कॉमेडी वीडियो लग के छै तऽ नहि आइ फर्स्ट जनवरी छी तऽ माता रानी भगवती कृपा से अपने सब बहुत निमन बहुत सुंदर हेबै से अपेक्षा केने छी आइ फर्स्ट जनवरीमे अपने सब पीके प्लस श्रोता सब सब केओ मौज मस्ती करत हेबै दारू भांग गाजा पियत हेबै पिकनिक गेल हेबै लेकिन हमरा सबके पिकनिक नहीं हमरा सबके पिकनिक नहीं और सखरा आयल छी घूमे ले मंदिर में पूजा पाठ करे आयल छी आई फर्स्ट जनवरी छी हमरा के पिकनिक नहीं हमरा के पूजा पाठ करे आयल छी नया साल के ढेर सारे शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर दू हजार तेईस अते कहैत हम चलू आओर घुमाबै छी मन्दिरके दर्शन कराबै छी तऽ चलू घुमू चलू हैप्पी न्यू ईयर अपने सब ई देख रहल छी ई इनार भेल मतलब कुआँ जैसे पानी करे मने गन्दा छै वैसे कोनो इफेक्ट नहि पड़ि सकै छै गन्दा छै पानी चलू हम अगला दृश्य देखाबै छी आइ हमरा के मन भेले भोले बाबा के मतलब भक्त बनू एक एक चरण टीका सो के छी भोले बाबा के मतलब भक्त बन चुकल छी लेकिन कदा दारू नहीं पिए छी लेकिन प्योर भक्त छी हमरा ये छी माँ भगवती के मंदिर सखरा मंदिर अपनों सब आयब घूमे लागी ये छी पूरा देखू ये छी मंदिर चलू हम पोखर दिसर लऽ जाइ छी पोखरि देख रहल छी मंदिर के गेट ये छी अपनो सब आबू अ, माँ भगवती के दर्शन करू बहुत मतलब लाभ हैत अपेक्षा केने छी जे अपनो सब आबू घुमू फिरू पूजा पाठ करू तऽ चलू हम

चल भागवती म्हणलं भागवती ए चलो तो बिया में संगीतार बिया में तो अहाँ पछाड़ी देख रहल छी भागवत सर सेहो आबि चुकल छै मंदिर घूमे लागी चलू अखन हम आब छोट मोट मंदिर सबके दर्शन सेहो करायब चलू मंदिर तरफ हम जाइ छी ई देख रहल छी हनुमान बाबा के मूर्ति कोने छै हनुमान बाबा ई हनुमान बाबा के मूर्ति छी क्लियर नहि आबि रहल यऽ चलू दूसरा मंदिर के दर्शन कराबै छी

सखरा शो घूमि गेलिए घर बैठल सखरा घूमि गेलिए अपने सब तो बहुत बहुत धन्यवाद चलू और अगाड़ी देखे छी की सब छै और दर्शन कराब अपने सबके आब हमरो के अगाड़ी के गेट बाटे ने पछाड़ी गेट बाटे सो निकल रहल छी

तऽ एतऽ हम सखरा आबिके ई गेस केलहुँ नेपालीसँ बेसी इन्डियाके लोकसब बहुत ज्यादा आबै छै बाइक सबमे सबमे बिहार यू पी बिहार मतलब इन्डियाके बेसी मात्रामे जनसङ्ख्या सब आबि रहल छै पूजा पाठ करैके लागि तऽ चलू हम बाहरके तरफ जाइ छी आओर नजारा देखाबै छी बाहरके केहन अछि आइ हमरा आर सबके कोनो कॉमेडी कोनो रोस्ट कोनो फनी वीडियो न नहि लऽ के आयल छी कि आइ सब अहाँके मतलब फर्स्ट जनवरी के शुभकामना देला के चाहै छी घूम फिर घूम मतलब घूम लिए फिर लिए एंजॉय कर लिए बहुत खुशी लागल ऐसे बड़का पिकनिक कोनो नहि होइ छै से हम अहाँ सबके कहै छी तऽ मतलब अहाँ सब जे मौज दारू बियर पीबै एकरा पिकनिक नहीं कहल जाए फर्स्ट जनवरी नहीं कहल जाए फर्स्ट जनवरी बने एगो नया साल छे नया साल एहन के मनाओ जो यादगार रहत नया साल छे हमरा सबके मंदिर घूमे लिए लिए उ यादगार रहते फर्स्ट जनवरी में हमरा सबके मंदिर घूमे गए छलिए तो चलो आप बेसी की कहब हमरा के आप अपन घर तरफ लागे छी अते कहैत अते इंड करै छी वीडियो तऽ अहाँ सब खुश रहबै माता रानी के कृपा से ठीक छै हर ठीक हर ठीक छै तऽ ठीक छै फेसबुकमे सेहो हम ई पोस्ट केने छी